Türkmenabat-Kargo, Ankara, Antalýa, Izmir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Stambulyň ähli ýerinden Türkmenistanyň bäş welaýatyna kargolaryňyzy, ýükleriňizi arkaýyn ugradyp bilersiňiz. Eger araňyzda söwda bilen meşgullanýan, baglasa, ýüküňiz köp bolýan bolsa, onda Türkmenabat-Kargonyň siziň üçin has amatly taryfy bardyr. Aşakda Türkmenabat-Kargonyň Instagramyny we nomerini belläp geçýän, arkaýyn habarlaşyberiň, Türkmenabat-Kargo ýedi ýigrimi dört siziň hyzmatyňyzda. Eý, salowmaleýkim. Waleýkim assalam, Gowmy? Aýdaý özüň.
Ýüz-ýüze gepleşigimize hoş geldiň. Media TM kanalyna myhman bolanyň üçin Media TM kanalynyň adyndan minnetdarlygy bildirýäs. Hoş geldiň. Çagyryňyz üçin sag boluň.

Ýuwaşyk bilen. Iň esasy zat şodur. Taýyn bolsaň, göni başlaýas. Bas brat.
Ilki bilen seni tanaýly. Awtobiografiýaňy aýdyp ber. Nirden sen, näçinji ýyl? Şolar. Şäheriň oglany, togsan altynjy ýyl.
Şäher bäş welaýadymyzda-da bar. Haýsy welaýadyň şäheri? Merkezi.
Aşgabat paýtagtyň ogly. Aý berekella. Doksan bäşinji ýyl? Togsan alty. Togsan altynjy ýyl.
Mekdep haýsy mekdep okadyň? Mekdep, kän mekdep okadym. Iň, iň gutaranym altmyş ýaş şonda. Tüweleme, tüweleme.
Eý, berekella. Indi, aýdaý özüň. Hemme kimi gyzyklandyrýan soraglaryň biri, hemme kişini gyzyklandyrýan soraglaryň biri, elbetde, elbetde, original, original adyň.
Adym Kerim. Kerim.
Aha.
Aýdaýodyň diýilýän zat at däl ol. Prosta fişka. Her aýdymyň soňunda. Nikneýmym däl.
Nikneýmym däl ol. Ýöne fişka bir. Kulçuwoý söz ýalykda.
Soň Bu goşuk bilen ol nickname boldy. Indi wapşe at boldy. Kerim diýip adymy tutýanam ýok. Diňe aýdaberdiň-de aýdaberdiň. Näme edeýin? Ýagty gowy, ýagty gowy. Aýdym-saz ugrundan okumyşlygyň barmy, okadyňmy? Saz ugrundan men kiçik ekäm muzkan şkola okadym. Özüm höwes edip girjek diýip aglap öýdäkilere iş boldum. Girensoňam zordan üç ýyl okadym. Okuwdan gaçyp, igroteka gidip, futbol oýnap. Bizde türkmende aýdylýan bir söz-dä, bar zadyň gadyryny bileňok-da, hä? Gadyryny bilmedim şoň. Okamadym. Şonda onam meni, Aý, bu ýyl okaşyň bolanok diýdiler-de. Öýdäkilerem boldy, çykarjak sen diýseler, menem bolýa, çykaryň men okaman aýdymçy bolaryn diýdim. Bä.
A muzykalnyý ýaňky saza urlan nämäni okadyň, wokalist, pianist? Ýok, neme, akkordeon, garmoşka. He, tüweleme, gaty gowy, gaty gowy. Aýdaý özüň, beýleki soraglarymyzdan geçmezden ozal. Girmeli däl bir tema bamy. Şu tema girmäýeli diýen bir mowzuk, tema, soraglar bar bolsa häzirden aýtsaň. Liboý temada gireli ýöne gaty içgin däl. Hawa, ha. Slehka bolaýmaly zatlar bolsun mesele. Ramkajygy saklap dowam etmeli. Biz bizde biz hemişe ramkajygy saklaýas, hawa. Artykmaç iş edemzok, artykmaç sorag beremzok we myhmanlarymyzy pes düşüräýjek bir iş etjek däl bolýas mümkin boldugyna elimizden geldiginden. Indi gepleşiklere myhmanlarymyzy gelmeden ozal ilki şo barada bir gözleşdirýäs, soraşdyrýas, ideşdirýäs, gyzyklanýas-da. Gyzykly-gyzykly soraglar bermek üçin, mysal üçin, açyk ondan-mundan tanasak, gyzykly sorag berip bilýäs-de. Ýogy.
Näçe ýyldan bäri rep bilen meşgullanýaň diýeli, gyzyklanýaň? Tak, birinji rebi men iki müň on birde ýazdym. Birinji gezek rep diýýän zady. Ondan öň aýdym aýdýardy. Näçe ýaşynda bolýaň iki müň on ýerde? Togsan alty. On bäş ýaş a? Hawa, on bäş ýaş. Şonda birinji gezek rebiň nämedigini bilip, düşünip. Ondan öň aýdym aýdýardym ýöne. Aýdym aýdýardym-da birdenem sesim ýognadan. Aýdym aýdybilem. Wah. Sözem gelip dur ýazýan. Ondan öň rep diýilýän zady eşitdim. Ýa beýdibem bolýan eken. No rewanş. Dur dur dur dur dur bölýän şu taýda. Sen diýjek bolýanyň sen aýdym aýdýarsyň. Men repiň nämeligini bilemokdym sen. Bilemokdym. Hiç hili.
Eşdemokdym şolar ýaly sungat badyny. Daže daşary ýurtlar bilen Eminem, Fifty Cent şolaram bilemokdym men. O türkmen reperler barada gürrüň ýok. Wapşe mirovoy mir de. Ýöne Sbitter çaýkap ýötdüdä iki müň on birde bilýäňmi? Men iki müň nämede bildim ony, ýok iki müň on üçde çaýkady meň üçin Sbitter. Hümm. Men şonda birinji gezek rewiň nämedigini bilip şonda öwrendim. I şondan bärem aýdyp gelýän. O gaty gowy. Rap sungatynda indi bilmedim belki käbir häzirki bize seredip duran seniň muşdaklaryň diýeli biziň agzalarymyz diýeli seredijilerimiz-de gepiň gysgasy repde aslynda bir halypa bolup duranok. Ýöne şunda şo soragy bereýin saňa halypaň barmy? Ýok. Halypaň ýok repde. Özüň özüňden başladyň, özüň özüň dowam etdiň, özüň özüňem şu günlere geldiň. Men çynymy aýtsam, türkden gelmezden ozal seni tanamokdym. Ýagny şuňky ýaly diýsem, 3 aý ozal seni tanamokdym. Geldim Türkmenistana, güýräp başladym, her kim seni soraýar. Aýdaý özüň bilen gepleşip bolýarmy? Aýdaý öz. Ýok, indi sen gaty görme, men seni kiçeltmek üçin hem diýemokdyryn. Muny bir oňkaýalak bir niýet bilen aýdamok men. Indi hakyky bolýan zat-da. Soň men gyzyklandym, bu oglan kim? Aýdaý özüň, aýdaý özüň. Indi bir gezek bu oňa gelenden soň gyzyklanýan, gördüm, diňledim, dagy aýtdym, Berekellaň bar. Diýseň, soňky üç aýyň içinde haýp döretdiň. Haýp döretdiň, trend ýagdaýyna geldiň. Nädip?
Maksadamyrat ýa zähmet çekdim, işledim, ýatmadym, ýaltanmadym. Etdiniz şonuň netijesi.
Syry barmy? Ýok, syry ýok. Syry prosta ýaltanman işlemeklik. Mysal üçin, özüňe dözmeli. Häzir ýaşlarymyzy, belki saz bilen meşgullanýan ýaşlarymyzy, ýagny aýdym-saz bilen ýa has ýakyndan diýeli, rep bilen meşgullanýan. Seredip duran agzalarymyz bardyr içinde gyzyklanýandyr. Aýdaý özüň nädip, nädip şoň syrjagyny aýdaý diýip. Ýok ýok syr ýok. Birinji bilene ýaltanmaly däl ikinji bilenem ýüregiňde bolsa Allatagalla hökman şony görýär iru giç görýär.
Ýadaman işleseň şo bolar diýýäňmi hä. Zähmet çekseň rahmet ýagar diýýärler şo ýagýar. Çekseň rahmet ýagar rahmet. Kiçiligimizden şu şu nakyl nakyl bilýäňmi diýse göni şuny aýdýardyk da ýatan öküze iým ýok diýip diýýäňmi? Şolar ýönekeý söz däl ekendä her bir nakylyň üstünden baryp bolýar durmuşda. Ine şu zähmet çekýäň ýaltanamok özüňe birazjyk dözmeli bolýar ýadaýaň ukusyzlyk sesiň gidýär ýöne Rezultat bar. Halkyň hyzmatynda bolmak aňsat däl.
Hakyky.
Hiç aklyňa gelýädimi, birden şu haýpa eýe bolarsyň, birden şu derejä gelerin diýip? Ýok. Ine geldiň. Näl duýgy? Garaşylmaz. Kyn taraby, aňsat taraby?
Bir tarapdan begenýän, hemme ýerde tanalýaň, görülýäň. Baran ýerinde surata düşýärler. Oňa käwagt agym tutýar, men şular ýalak boldumbaý diýip. Dogry zat daraý men muňa bada garaşamokdym. Çuwadam öwrenişemok. Men şo öňki mebel işläp ýören oglanjyk. Häzir o taýlara gelýäs. O soraglaram bir-birden berýän. Näme iş edip ýördüň, näme üçin beýtdiň? O zatlary sorarys hökman suratda we Kynmy ýyldyz bolmak, ýyldyz derejesini götermek? Indi sen ýyldyz derejesine geldiň-dä şu wagt. Birinji bilen-ä men özüme ýyldyz diýemok. Men şo-şowur bolçum. Sen diýjek bolýaň, sen üýtgemediň. Men muny dostuňdan soransoň. Arkaýyn.
Sebäbi ine men şol sorag bar-a, men tä, men, menem sorardym şolardan-da. Men şu derejä gelmäkäm nirdediňiz siz diýip. Hum. Şo wagt näme üçin men günde size gerek däldim? Günde näme üçin meň bilen telefonda gürleşesiňiz gelenokdy? Näme üçin bile oturasyňyz gelenokdy meň bilen? Näme üçin bolýa jaň edeňizok, meň jaňymy näme üçin alaňzokdy? Indi menem sorasym gelýä. Kakoý priwet, takoý otwet, maňa etdilermi başda, menem etjek.
Sen gaty agyr sözler aýtdyň bilýäňä. Ýok ol hakyky zat ol men özüm öz şkuramda duýdum şony maňa etdildi şo zatlar men oň hic kim hasabynadym maň prosto salowmaleýkim gowmy dos diýýän a bor başak jaň edet işim malaýşy bor adam malaýanymda bolýa indi maňa jaň edýäler menem şoň ýaly ýöne men hakykatdan şolar ýaly Olar ýaly pritwarýatsiýa edemok işde sebäbi. Mamaş.
Otur otur getiräý sen getir getir. Otur sen ýeriňde üýtgetme. Awa gidibersin. Häzir özüň diýdiň-de, köp dostlaryň öň jaň edenokdy, indi köpräk jaň edip başlady. Habar alyp başlady, ýagny tapyldy. Ýok dostuň ba boldy-da birden. Indi şeýle bir söz bar-da, özem muny bilýän, adaty adamlar kän ulananok, aýdymçylar diýer-de, Çalt parlan ýyldyz çalt söner diýer-de, tiz söner diýerler. Hudaý şony görkezmesin, sen dowam et, Allajan ýoluňy açyk etsin. Biz-ä diňe ýagşy niýetde bolaly, ýagşy niýet ýarym döwlet. Ýöne birden diýeli söndüň, ýaňky dostlaň. Soň saňa ýüz bermeseler.
Eý men görmedik zadym däl, ýene öňki ýalak bolar gezemmi? Öz işim, öz öýüm, öz ojagym.
Ýyldyz parladyň, Alla görkezmesin birden düşdüň. Sen diýjek bolýaň men ýyldyz bolandan soňam ýene adaty durmuşy dowam edip bilerin diýýäňmi? Ýok. Adaty, öňküler ýaly. Sebäbi men entek özümi ýyldyz hasaplamok. Ýyldyz bolanda özüň nähili galyp barmalydygynam bilemok men.
Indi o her kim özüniň şahsyna görä alyp barýar. Ýyldyz bolanda hökman şeýle alyp barmaly ýa özüňi şeýle alyp barmaly diýlen zat ýok. Her kim öz şahsyna görä üýtgäp bilýär. O-da bolup biläýjek bir zat. Ýöne men saňa şeýle diýeýin, sen ýyldyz bolduň-a şu wagt. Gowy tanalýaň, ýaňy diýdiň, men surata düşýärler, aňryk barýan surata düşýärler. Gowy, göwnüm hoşalýar, begenýän, buýsanýan diýýäň özüň bilen, dogrumy? Şo zat birden ýitse. Saňa dik barýan hiç kim surat düşenok, bärik barýan hiç kim surata düşenok. Şo ýagdaýda, şo ýagdaýa özüňi häzirden taýynlaýaňmy? Ýoga. Azat Dönmezow bilen çykaran Melegim aýdymyňyz gowy diňlendi, muşdaklaryňyzam pikirimçe söýdi. Şo duet pikiri, kimiň pikiri, kimiň ideýasy?
Hiç kimiziňkinde zakaz aýdym.
Ýagny düşündirseň. Sen gyradan gelýäň. Aýdym zakaz edýäň. Maňa rebini aýtdyrmak üçin, Azada aýdymyny aýtdyrmak üçin. Şeýdibem ikimizi birleşdirýäň. O. Kim zakaz eden bolsa-da, janyň sag bolsun, berekella. Gowy pikir, gowy ideýa. Gowy aýdym boldy. Saga ol. Aýdymy gowy ýöredi. Ýa berekella. Indi şu taýdan ýene siýanky soragyň yzyny goşaýyn. Ýakynda kimler bilen fit bar? Kimler bilen fitler bolar? Paka hiç kim göz öňüne tutamok. Entäk bir pikir ýok. Ýok.
Azat Dönmezow bilen fit boldy. Ondan başga ýene ýyldyzlardan kimler bilen fit etdiň? Azat Dönmez, Kuwwat Dönmez. Hühü.
Dönmezowlar bilen-ä etdiň. Indi? Ol ikisi bilen hem etdim.
Başga kim? Dek ojan bilen gördüm. Dek ojan. Dek ojan bilen gördüm soň. E boldy.
Paka şular bilen. Fitler şu wagt gowy gidip dur, duet aýdymdan gowy gidip dur. Ýöne bir kemçilik bar bilýäňmi? Zenan aýdymçy bilen, gyz aýdymçy bilen gerek fit. Bam pikiriň? Ideýa, pikir, ýa şu bilen edäýsem-ä gowy boljak diýýäniň bamy? Aý entäk dogrymy aýtsam şony pikirlenem otyryn. Bolýa biz mediatymyz hökmünde agzalarymyz hökmünde saňa bir zat berýäs saýlaw berýäs indi mysal üçin diýeli sen kim bilen islärsiň Selbi Tuwakgylyjowa Jeren Halnazarowa Amalia Gulmyradowa Mähri Pirgulyýewa ýa Gülälek Gulmyradowa ýene gyzlarymyz kän her biriniň atlaryny sanap oturman şu wagt ýadyma gelenok. Kim bilen? Ma, hemmesi bilenem etme şansyň bar, ýöne haýsy bilen birinji edesiň geler? Ilkinji bolup haýsy bilen edesiň geler? Meň ýazan proýektime haýsynyň sesi gowy otursa, haýsy şoňa bir gerekdil duýgyny berip aýdybilse, şoňa. Stili deň gelýän bolsa, ýoly deň gelýän bolsa. Tapawut, men žanr saýlamok, men meloman.
Ok. Gowy bir jogap, ýagny hiç haýsyny saýlaman geçdiň. Soňky wagtlar aktiw şekilde toýlara gatnaşýaň. Häzirem toýdan geldiň. Aslynda häzir toýdan geleňok. Bu soraglar geçenki gep bölüme ýazykly durdy. Ýöne men muny dowam etýän. Düýnem toýdadyň, ertirem bilşime görä toýuň bar. Soňky wagtlar toýlaryň köp. Toýa mysal üçin diýeli, myhmanlarymyz, agzalarymyzdan myhman etjek bolsalar, toýuň bahasy näleräk? Toý bahasy. Başda plança diýýän, ýöne soň Men maşgala seredýän dogrymy aýtsam. Näme diýlek maşgala bar. Sebäbi özüm öňki durmuşymda hiç bir bagşyny toý edip gapyma getirmäge ýagdaýym ýokdy.
Şoň üçin ýagdaýa görä hereket edýän. Şoň üçin hem her hilek ýagdaý bar. Käbir maşgala hiç zat alamok men şeýle baryp gaýdýan. Berekella. Berekella.
Şunda indi sorajakdym mysal üçin diýeli seň bir fanyň bar ýagny janköýer muşdagyň bar. Gowy görüp diňleýär we toýunda ot iki sanjak aýdymyň şo bilýäňmi şony toý toýda näli bagtly bolýan bolsa şoň üstüne şo dereje bagt goşýaňda sen mysal üçin diýelle ýöne ýagdaýy ýok sowgat et bolarmy berekella ja sag bolsun Eşitdim, sosial setlerde, esasan TikTok, Instagramda bir giden sen bolup fake akauntlar bar we adamlara ýazýarlar diýýärler we adamlardan ýalan sözläp men şo Aýdaýöziň, men şo Kerim diýip pul alýar diýýärler, dogrymy şu zatlar? Dogry. Muň öňüni alyp bolanokmy? Bilemok. Muň öňüni alyp bolar meň pikirimçe. Sag bolsun aýtjak.
Birinji bilen diýjek zadym adamlar aldanmaň men hiç haçan birinji bolup ýazýan däldirin hiç kime. Sebäbi sungat adamlarynada şu kärdeşlere bir topar ýazypdyrlar reklama etdiripdirler meň adymdan käbirlerini gutladypdyrlar meňem habarym ýok toýa barýamon kä şam aradaky ol pylan gyzjagazy gutlan ussat gördüňmi posty diýen menem habarym ýok näme üçin gutladyň sen ýazdyňa ýok men ýazamok. Şolar ýaly, şolar kän. Şolaň hiçsine ynanmaň men hiç kime ýazýan däldirin. Diňe ýazylan zada jogap berýän men boldy. Hümm.
Okey biz biz hasam gowulaşdyraly bärini biz hasam gowy edeli nädip bärden Kerimiň ýa Kerim tarapdan çykarýas Kerim görüner instagramam çykar ýutub kanaly barmy Kerim ýutub kanalam çykar tiktok barmy TikTok. Üçüsiniňem salgysy ýazdylar we aşakda men ýene iň soňunda-da ýene bir belläp geçeris. Kerimiň official sosial setleri bolar. Arkaýyn agza bolup gollap bilersiňiz. Arkaýyn gollap bilersiňiz diýsem, ýagny aý bolýa bolýa däl. Gollaň, ýaşlar hökman gollamalydyr. Dowam etdik. Kerim, men instagramda üns berdim-dä, ýaňy diýip durduň, Azat Dönmezow bilen, Beggojan bilen, Kuwwat Dönmezow bilen, ýene oglanlar bilen fit etdiň. Hökman suratda araň gowulaşandyr, ýakynlaşansyň. Ýagny bratskiý atnoşeniýa diýýär-dä oruslarda, aga, aga-ini gatnaşyklary diýeli-dä. Näme üçin sen hiç kime agza bolmadyk, ne podpisan instagramda?
Başda bardy podpiskam. Öz şu işleşýän oglanlarma, zatlarma. Ýöne soň gün geçdigiçe seni tanaýan köpelýär. Krug giňäp barýar. Ony olam podpisats et, bulam, olam, olam. Edeňogam men planara edýän, maňa edeňok, gaty görýärler. Onda menem bolýa hiç kimem gaty görmäň menden, men hiç kime etjek däl diýdim. Isläňizok, maňa-da etmäň diýdim. Nola getirdim, boldy. Ýöne ýyl bäri nolady. Aslynda erkek oglanlar şo başga birine asylsa gelişenokda bilýän erkekligiňe erkek diýen sözüne oturanokda plança aýdýar maňa edeňok diýen söz erkeä ýaraşanok şo söz gelişenok indi gaýa erkim özi düşünendirda şuny etmäň diýjek bolup diýýän birini oskablat etmek ýa unijat etmek niýeti bilen dälda. Biz biz gepleşigimize gelen myhmanlarymyzy mümkin bollugyndan ýaňky diýşim ýalak gözleşdirýäs, saz etýäs. Indi bollugyndan geçmişini bilýäs saň. Sen barada eşitdik häzirki güne, häzirki ýagdaýa gelýänçä. Kynrak ýagdaýlardan geçipdiň, maşgala ýagdaýy, zat. Men hökman aýt diýjekgäl, hökman aýdyp berem diýjekgäl, ýöne, ýöne eger mümkin bolýan bolsa, Kerim, aýdyp berseň, munam näme üçin aýdyp ber diýýän. Öň bir Farhatda-da aýdypdym, haýyşt edipdim, Farhat aýdyp beripdi we ýaşlar üçin gowy bir motiwasiýa boldy. Köp ýaşlar häzirki günden näşükür bolýar, bilýäňmi? Gowy ýaşap ýör-ä. Oo, hemme zat gerek-dä. Olam indi döwre görä üýtgän bir zat-da. Men diýjek bolýan, ine, Kerimem şu ýagdaýa gelýänçä nähili kyn günlerden geçdi, şo barada gysgajyk mümkin bolsa, elbetde.
Birinji bilen diýjek zadym, nähili günde bolsaňam şükür etgin. Şükür Alladan, esas zat şükür ediň, galan zat bolýar, sabyrly bol, dura-bara şat bolar diýýär. Gowuna bolmady. Ýöne Hudaýa şükür edýän ne kynçylyk baryny görübildik. Iş, eklenjiň, gazanjyň utanjy ýok diýýärler-ä. Aýby ýok. Şo aýby ýok bolsa men şo hemme görnüşinem edip gördüm. Nirede pul bar bolsa men şo taýda işleýärdim. Tapawudy ýok, biriniň melleginde ýer depmelimi, maşyn ýuwmalymy, ýük daşamalymy. Hemmesinem edip gördüm. Şeýdip, günümi görýärdim, çöregimi gazanýardym, geýjek eşijegimi gazanýardym, sowjak pulumy gazanýardym. Glawnoý, ştob öýe agram bolmaly däl öýdäkiler görünýär, men tek ýokary klaslara-da ýetmedik okuwçy-da, ýokary klaslara-da ýetemokdym, o kiçikde. Ine şeýdip-şeýdip okuw gutardyk, gulluga gitdik. Gullukdan gelip ýene-de şolar ýalak terhileg işlerde işläp gördük. Malam bakyp gördük. Otam dograp gördük. Kän zat etdik. Nesibeli günüme barýançam. Ondan ahyry Allatagalla ýalkady. Tur oglum diýen bol mollam. Ine şondan hem şu güne geldik. Ýöne bir gün bir gapyny açyp, ine şu taýda üstünlik bar. Ýa bu gapyny açyp bärde bagt bar. Olar ýalak zat ýok durmuşda. Hemme gapyny açanda-da içi boş, içini özüň doldurmaly. Men ajaýyp kynçylyk bilen doldurdym. Şoň üçinem şu wagtky döwrümize, şu wagtky ýaşaýşyna her kim şükür etsin diýjek, men-ä diýjek bolaryn. Şu wagt has gowy. Gaty gowy şu wagt.
Men geldim-ä, görýän hasam gowy häzir. Gül ýaly hemme zat. Kerim şu wagt aýdyp berdiň-de, ýagdaýyňy düşündirdiň we biz eşitdik maşgala ýagdaýyňdan. Kakaňyzy ýitiripsiňiz. Maşgalada men ýekeje çaga. Ýeke ogul.
Bir ogul.
Ýeke diýdirenok-da ejem, Aý, bir diýýä, birim bar, müňim bar diýdigi şol. Onnoň ejem ýarawsyz. Kakam geçen ýyl aýryldy. Owad mebelde işleýärdi. Jaýy jennetden bolsun.
Amin.
Indi näme diýeýin? Dogrymy aýtsam, şu wagt şu günümi, şu ýagdaýymy bu kakamyň görmeýändigine ökünýän. Gynanýan, ökünem-ow onda-laý. Her zadyň öz wagty, öz nesibesi bardyr ýöne. Ene-de azajyk ýanymda bolan bolsa, begenerdi, guwanardy diýip, bir şol meni armana goýýar. Sak galan zady Hudaýa şükür ejemjanyňam jany sag bolsun Alladan dileýän her öwladan geç hemde töwir galanamdada dileýän şony. Esasy zat şu wagt mende diňe şu wa başga hiç kim ýok. Şoň üçin ýaşaýan şoň üçin işleýän.
Ejelerimiziň jany sag bolsun. Güler ýüzleri solmasyn.
Özüň nirde bolsaňam günüňi geçirip bolýar-da. Elbetde, elbetde. Şoň üçin. Şoň üçin ýaşlar enäniň, ejäniň, kakanyň gadryny biliň, baka. Bu ýerde şu taýda nokat goýaly, baka. Soň giç bolýar. Tak, Kerim. Ýa ýaňky diýşiň ýaly düşündim. Indi şu bizde bir söz bar türkmenlerimizde, köne bir sözümiz. Öňüň gelenden soňuň gelsin diýilýär-de. Ýa. Soňuň gelsin. Inşallah mundan soň yzy gowy bolsun. Ämin. Ýagşy niýetde bolup hemme zadam gowy bolup gitýär we men pursatdan peýdalanyň biziň hemaýatkärimiz Nuripek Bu Käbäňe, Nur Ipekden, Mejit Tumadan sowadymyz bolsun. Minnetdar.
Sag bol. Nesip bolsa, Käbäňi begendireris diýip umytda. Enşalla awa.
Işiňiz ileri. Sag bol.
Minnetdar. Aýdanyň bolsun. Aýdanyň bolsun.
Nur Ýüpek. Seniň üçin.
Kerim, bu soraglara giresimem gelenok, ýöne agzalarymyz hasam gyzyklanýar we ses saňa-da bir gerekli, şu näme üçin, näme şu zatlar barada aýdyp geçseň, seni täze tanaýan muşdaklaryň üçin hem has Gowy bolar. Nämäň nämeligine düşünerler. Biziň niýetimiz bilýäň, gelýän myhmanlarymyzy, gelýän aýdymçylarymyzy, bagşylarymyzy, sportsmeni tapawudy ýok myhmanlarymyzy bir medinnyý liçnostny diýip bir şeýle bir adaty oturyp, başga tarapdan, gowy tarapdan, ýagny bir dost hökmünde tanatmak niýetimiz bar. Şoň üçin öňki aýdymlaryňda, köne aýdymlaryňda hapa medeniýetsiz sözler bar. Şolar barada näme üçin boldy, nädip boldy? Şolar barada gysgaça aýdyp berseň. Gysgaça aýdanda, ýaşlyk samsyklyk.
Ýaşdy, ýaşdyň, eden işiňe jogapkär däldiň. Hawa.
Aç, ýalňyşyrak hereket etdim. Soň düşündim, düşündirildim. düzetdim. Ulylar tarapyndan düşüriler. Şuradan ýalňyş, muňa ýalňyş. Biziň türkmenlerimiziň. Diýdiler, boldy, düşündim, aýyrdym, boldy. Türkmençilikde gelişýän waka, gelişmeýän waka-da.
Gelşiksizräk hereket edipdim. Dogry. Indi Hudaýa şükür, düzetdik.

Ýaňy ýakynda hit boldy şondan sorýan bilmeýänler üçin elem. Kimiň goýany nirden çykany belli däl ol.
Sen ýükläňok ol aýdymy. Ýok ýok. Ol aýdym şu wagt telefonymy açsaň özümde-de ýok şol aýdym. Beh. Ana, meniň garaşymokdym şu ýagdaýa diýýäniň sebäbi şol. Men özüm aňsat-aňsat goýamok. Onnoňam men goýsam Karim diýen aýdymyň adyny goýýan. Haýda özüň o prosta fişka da. Ýok hiç hili ýazamda.
Düşündim.
Dünýä derejesinde täzelik hödürläp, dünýä tanalmagy maksat edinýäňmi? Bulam agzalarymyzdan gelýän soraglaryň biri-dä. Ol meň arzuwym.
Arzuwymada ýeterimikän-ä diýýän. Nesip bolsa näme etmeli dünýä derejesinde tanalmak ýa dünýä aýdymlaryňy diňletmek?
Men şu türkmen dilini, türkmen rebini ýer ýüzüne çykaryp bilsem, boldy men iň uly maksatlarymyň biri da şu. Biz diňleýäs daşary ýurt aýdymlary. Dogry.
Aýdýas aýdymlaryny. Dogry, dogry.
Biziňkinem diňlesinler, biziňkinem aýtsynlar. Goşulýan şu taýda-da belläp geçeli, belläp geçmesek bolmaz, Kare Kakajan Rejepowyň türkmen dilinde Ýarala meni aýdymy Ýewropaň kanallarynda-da goýberildi we şo wagt men bir türkmen hökmünde, ýagny Kakajany tananym üçin däl ýa aramyz bolany üçin ýagny gepleşip bar edip tanyşlyklymyz bar-da köneden bäri, şoň üçin däl bir türkmen hökmünde Ýewropeýski kanallarda türkmen aýdymy gidýär, begenýäň-de, buýsanýaň-da, mana bizem edýändiris o zat diýip. Şol şoňky ýalak seňem aýdymlaň gitmesini şolar ýaly kanallarda seň aýdymlaňam goýberseler biz üçin ýaňy radioda zatda goýberseler biz üçinem bir buýsanç biz üçinem bir türkmen hökmünde abraý. Hawa. Mätnazarow käbir aýdymlary dünýä derejesindäki platformalarda listler bar. Şoňky ýalak aýdymlar arasyna düşen aýdymlar bar. Ýaňky sen başga aýdyma zat mädem etdi şony berekella. Bärden aýdyp geçeli. Senem sylaýansyň meni şoň üçin aýtdym. Ýa, her kimiň sylag aýratyn.
Ýa. Indi agzalarymyzdan gelen soraglar. Türkmen repiniň karoly kim seň üçin? Ey, karol, korolýewa ýok, ey, repde. Bad ine bizde diýilýär hem halypamyz ýatan ýeri ýagty bolsun Nurkasoý Karol, soň Atabaý Çarygulyýew halypa Tuz diýip bilýäň şoňky aýdylýar-da. Diýilýär ony meň pikirimçe imенно repde belli bir birini ýokaryk arşa galdyrmak gerekýärmikä diýýän. Sebäbi ýitiden ýiti talantlar bar. Sözüm ýok.
Sebäbi adamlar diýýär pylany diýip, ýöne şuny görýärler adamlar. Şoň üçin diýýärler we bärde görünmän ýatan talap bar. Şul görünse, mundan geçýär adamlar.
Sebäbi näme üçin şo görülenok? Näme sebäbi näme şoň pikiriňçe?
Ýa özi ýaltalyk edýär.
Ýa görkezip bilenok. Ýa-da diňledip bilenok. Görkezip bilenok.
Utanýar, çekinýär başda. Indi, ýaňky number one birinji ýerdäkini aýdyp geçmediň, bolýar, adyny tutmadyň diýeli. Indi şular ýaly wybor bersem. Şo taýdan mysal üçin diýeli, hökman birini saýlamaly bolsa, haýsy kimi saýlardyň? Ýa şul bolsun, ýa bu bolsun diýerdiňmi? Ýa, naprimýer, bu ýolda bu bolsun, bu ýolda-da bu bolsun? Ýok men ana şony indi gowy ýatlatdyň. Her kim her kimiň öz ýoly bar. Rep umumy bir ullakan däl indi. Hawa Hajyň öz ýoly bar, Pälwanyň öz ýoly bar. Ony Hemranyň öz ýoly bar, Azat Dönmezowyň, Söhbet Jumaýewiň öz ýoly bar. Her haýsynyň özüniň ýoly barda. O indi şonda-da birini mysal üçin glasowaniýa geçirenimizde adamlar mysal üçin üç ýyldan bäri ýutubda birinji ýeri Söhbet Jumaýew alýar. Bu ýyl nesip bolsa bu ýylam glasowaniýa geçiriler aýdymçylaryň içinde. Göreris kim birinji ýeri alýar. Reperligiň içinde-de geçirýäs şoň üçin ýyl soňuna çenli gowy edip işlemeli täzelik hödürlemeli. Saňa diýendim. Nesip bolsa oba adamlarymyz biz o taýda hiç hilik glasowaniýada biziň elimiz ýok. Glasowaniýa ýutubda gidýär we biz hiç hilik ýagny goşulyp bilemzok. Planyny öňe çykaryp köpüsi ýalňyş pikir edýär onka ýutubda olar ýaly algoritma ýok. Dogry düşündim. Realny hemme zat ýalan zat ýok bizde. Bizde näme tapawudy bar seni tutsaň näme Süleýmany tutsaň näme ýa Artur utsa näme biz üçin tapawut ýok-da, hemmesi bize bize tapawudy ýok. Men utmadym ýagdaýda başgalar näme maňa diýer aşada. Indi aýdaý özüň özüni rep sungatynda tablisada näçinji orunda goýýar, näçinji ýerde diýýär? Men özüme kembaha garaýan. Pirýaçenit edemok özümi. Köp baha bereňok.
Ýok.
Sebäbi edil men ýaly ýene-de müňläp talant bar. Menden birnäçe mertebe ýokarrakda has güýçlüräk, ökderäk çykybiljek ýene-de müňlerçe talantlar bar. Şu wagt meň wagtym ýaly. Her döwür bir döwür-ä. Ertir meň wagtym geçýär meň ýerime başga biri hökman gelýär. Şonuň üçin men özüme uly baha berip bilemok. Men özümi ýöne bir sahypa hasaplaýan. Kitapdaky sahypa. Boldy, menem okap bolup geçirerler. Indiki sahypa geçerler. Täzeden okarlar diýip pikirdeňokmy? Gyzykly kitap bolsa täzedenem okalýa-da bilen. Ýüzüň pylança prosendi täzeden gyzyklanyp şo sahypada pylan zat bardy diýmekler ahmal. Mümkin.
Indi her adamyň halaýany bar, halamaýany bar. Dogrymy jyn alýan bar jyn almaýan bar. Sen halaýan reperiň ýa mysal üçin diýeli men şuna halaýan diýip biljegin we halamaýan reperiň. Öle halaýanyňa düşündim aýdasyň gelenok halamaýanyňy aýdaý. Ýok hemmesi bilenem men şolar ýaly. Barýan ilki özümiň prostoýlygymy görkezýän şony nägile kabul edýän şoňa görä-de dowam edýän ony halap ony pylany ýigrenýän pylany Men hiçem içimde saklama gony aýdýan ýüzüme. Bolýa.
Halamaýan repçi.
Halamaýan repçi. Edýän işini oňarmaýan reperi halamok.
Rep sungatyny masgara edýän adam he. Has dogrusy. Hakyky ana şol. Adyny aýtjak ýaly. Ýok ol diňe biri dälde.
Yo, esasdan biri bardy-da, aýtmadyň ýöne. Bolýa. Agzalardan ýene bir soňky gelen sorag. Bilýän, bilýäňmi diýen bilen tanaldy diýä bile rep aýtdylar, zat etdiler diýä. Näme üçin diýä, häzirki döwde bile däl diýäler.
Ol ilki Araby taşlapda söwda başlady. Ondan soňam indi ýene täzeden Raýaba başlady, ýöne indi ol öz ýoly bilen aýratýk, men öz ýolum bilen. Mä.
Ol Şu wagt täzeden aýyp başlady, hä?
Hawa, ýöne söýüş ýa eýle-beýle däl, biz gatnaşyp ýörüs günde, onda düýnem görüşdik. Basda gatnaşýar, gelýär. Nöştaýda şeý diýip ýazdym, näme edeýin, eýdeýin, beýdeýin. Gül ýaly gatnaşyp ýörüs. Ol indi özüni tutjak bolýar. Ol özi aýratyn bir persona bolmaly. I menem aýratyn persona bolmaly. Hü-hü-hü.
Diýjek bolýanyň. Ol özi dobivats etjek bolýada. Hawa. Gaty bu. Özi bir ýere geljek bolýan. Senden kömek gerekkä, başgasyndan kömek gerekkä. Owaýa malades. Gowy bir pikir. Gowy bir zat. Ine, ýene bir soragym bar eken, onam aýtmasam bolanok. Menä bilýän indi agalarym gyzyklanýada bermesem bolanok. Soň uruş edýärler o, sen biziň soragymyzy bereňok diýip, şoň üçin bereýin. Selim şeýle ýazypdyr. Salam media tmy işiňizde üstünlik. Aýdaý özüň üç gezek öýlenip aýrylyşdy diýip bir vlogda a wideoda gördüm. Şo çynmy ýalanmy eger dogry bolsa näme üçin diýýä.
Ejem eşitse güler ow entek bir gezegem öýer bilenok meni. Ondan.
Onda ýalan bolýa. Ýalan ýa. Ow bolýa ýalan.
Näme üçin entegem öýlenmediň.
Meň şu Grubrak häsiýetime çydap, meň şu wagtky grafigime çydap meň bilen bastaýanda, ertir şu zatlar mende ýok-da, şonda-da meň bilen ýanymda boljak birini tapamok. Ynanmaly-la oň üçinem. Ynandar adam tapamok. Tak, onda şu taýda goşup geçeli. Seniň senligiňi kabul edip, ýanyňda boljak biri gerek diýýäň-dä. Ýa-a. Gyzlar, Kerimden sormadym. Men näme üçin öýlenok diýdim-ä, belki söýüşýän ýaryň bardyr, şony soraýyn. Ýok, ýok.
Ýüregiň boş, hä?
Ýa boş diýsem ýalňyş düşünmäň ýene. Ýüregiňde ýer bar diýeli, has dogrusy. Hakyky. Gyzlar, meniň pikirimçe soobşeniýany alansyňyz. Ssylkalaram aşakda goýandyryn. Yrsara beriň arkaýyn. Türkiýe Stambula gezmäne baryp gördüňmi? Ýok.
Niýetiň barmy? Bar.
Türkiýe Stambula gezmäne barsaň, biziň türkmen tagamlarymyz Fish House-a, Ýeni kapyda. Bilýänsiňmi? Tüweleme. Eşitýän. Hawa.
Reklamalary bar, görýän, her gepleşigimizde bardyr. Sebäbi bize iň başyndan bäri gollap gelýärler. Sag bolsunlar. Gelseň diýjek bolýanym, nesip bolsa biziň türkmen tagamlarymyzy Türkde, Stambulda

Indi bolsa üçünji gadymyzam bar. Dograma, fikir, somsa, ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, men-ä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun. Işdämem açyk bolsun.
Indi gelýäs Kerim, azajyk kynrak soraglarymyza. Ilki bilen-ä ogurlyk aýdymlary barada soraýyn. Ogurlyk aýdymlara näli garaýaň?
Men o zatlara düşünemok. Özüm lişne edip göremok, düşünemok, baha-da bermaýyn. Ýok.
Men düşün-düşünme ony soramok. Men şuny soraýyn senden. Aýdymçylar bir aýdym orlap, şu aýdym meňki diýip hödürlänlere näli garýaň? Dogrymy, ýalňyşmy? Boldy. Meňki diýip hödürlese ýalňyş. Gowy gördüm aýtdym diýsin onda öýe başga gürrüň. Bolýa. Ana, indi bu jogap. Sen ogurladyňmy? Ýok. Azat Dönmezow bilen Melegim aýdymyňyz. Awtor kim?
Meňki awtor. Melegim aýdymyň sazy.
Sazy. Hum. Sazyny Men banan- seniň ýeriňi soramok, Jemi soraýan. Jemi?
Aha.
Jemini men dogrusy bilemok. Sen öz ýeriň awtorskiý. Galan zadam jogap bereňok. Sazba bardym aýtdym. Gül ýaly. Gül ýaly. Dowam etdik. Seň üçin güýç nämede? Ynamda.
Güýç ynamda. Wera, bir zada ynanmak.
Birinji bilen özüňe ynan, edýän işiňe ynan. Ine şonda güýjüň bolýar. Ynamyň bolmasa postoýanny somneniýada bolsaň güýç bolarmy?
Ynamda gowy. Kerim, ýaňy diýdiň-de men şu zatlary şu derejä gelenimi kakam görse hasam bir başgaça bolardy. Niýetiň bar eken-dä. Indi şu ýagdaýyňam kakaň görmesin. Ýa elbetde meň pikirimçe kakaň aňyrdan depeden seredip görýändir, begenýändir, guwanýandyr. Ýöne biziň aramyzda görse has gowy bolardy. Has başgaça bolardy diýerdim. Belki birden şeýle bir maşynka bar diýeli. Bu zatlar hemmesi fantaziýa elbetde. Ýöne adam ýaňky fantaziýa etmek, hyýal döretmek adam üçin gerekli bir zat da. Ne mysal üçin bir şeýle bir ýagdaý dörese we sen kakaň görmek pursadyň bolsa, kakaň aýtjak sözüň, goýjak sözüň barmy ýa görkezjek zadyň?
Hiç zat bilmejek. Birje gezek görsem bolýa şoňa da.
Ýöne didarlaşsaň. Ýetik.
Gurlajekka ýöne seredip tursam onda.
Ah. Geçeli bu soraglary geçeli. Dawa. Gyzykly soraglara geleli. Iki jogaply soralarymyz bolýar. Taýyn bolsaňa başlaýas. Hökmalam birini saýlamaly. Taýynmy? BMW ya Mercedes? BMW.
Messi ya Ronaldo? Ronaldo.
Habib ya Conor? Habib. Konsert mi ya toy? Toy.
Çay mı kofe? Kofe.
Ezbitir mi Mert Nazarov? Ezbek.
Myrat Mollam ýagşy Goşunow. Ýagşy. Pälwan Halmyradowmy Hajy Ýazmammedow? Hop, Hajy Ýazmammedow. Hajy bolsun diýdim.
Boldy. Şeýlelik bilen iki soragy, ýagny iki jogaply soraglarymyz gutardy. Gyzykly ýerine geldik. Seniň muşdaklaryňa, biziň agzalarymyza aýtjak, goýjak sözleň bar bolsa seni diňläli Kerim. Aýtjak zatlam. Birinji bilen-ä her hili çal eşdip çatma ýykmaň diýilýär-ä, her hili myş-myşlar bar, ynanmaň. Ýaňky ýaly üç üç gezek öýlendiň zat şonuň üçin. Hawa, olar ýaly zat ýok. Onnoňam meň adymdan kim näme diýip ýazanda-da oňa-da ynanmaň. Ikisi. Üçünji aýtjak zadym. Öz göz ýetiren zadym, öňüňizde bir maksat goýmaň. Bolýa birini goýsaňyzam täzeläň. Maksadyňyzy täzeläp duruň. Has aňyrrakda goýuň. Şonda şo maksada ýetýänçä adam her zady edýär-de. Adam diýilýän jandar Allatagala ýaradany hemme zada uýgunlaşmaga ukyply bolan jandar. Şonuň üçin adamyň men başaramok, men edibilemok diýen söz adama gelişenok. Hemme zadam edip bolýar, hemme zadada ýetip bolýar. Esasy zat Allajan zähmediňe görä, öz islegiňe görä bersin i bereninem köp görmesin. Şükür edýäňiz, galan zadam gül ýaly ynanaýyň gaty erbet gowy. Şükür ediň. Hemme kişä ol hökman sungat diňleýjilerine däl umumy şu wideony kim görse şolara berjek maslahatym şükür adamy ýalkaýa. Onnoňam saňada sag bolsun brat. Kerim bizem mejlis madyndan ilki bolup Şular ýaly, meň pikirimçe agzalarymyzam gyzykly bolandyr. Maňa interesno boldy, gyzykly boldy. Gepleşimize myhman bolany üçin minnetdarymyzy bildirýäris. Şu wagt bizi ýazga geçirip dur. Täsin studiýa şatlyk. Bu kamera oba Berdin, Täsin studiýa Berdinazar. Hemmäňize olanlar minnetdar. Ýani studiýany gurnap, gowy edip myhman kabul etdiler. Minnetdar. We görşüň ýaly Nurypök, ondan soň biziň ýaňky diýişmeýär türkmen tagamlarymyz we Türkden meň pikimçe eşik meşik o bu zatlar getirmeli bolsa Türkmenabat kargo bar zatlaň taýyn bolsa berseň göni on bäş günde ýigrimi gün arasynda maşynda gelýärler ýada samalýotda getirjek diýseň mysal üçin dört gündede üç gündede samalýotda bäş welaýada eltip berme hyzmatlary bardyr Türkmenabat kargonyň şu gepleşigimizi gurnamana kömek edýärlerde şoň üçin minnetdarlyk aýdýan sag boluň minnetdar Kerim, şeýlelik bilen sagbaglaşýas, şeýle media sektorda, şeýle gowy günlerde, toýlarda görüşmek, diňe şeýle gowy günlerde görüşmek nesip etsin, miýesser etsin. Inşallah nesip bolsa. Kerimiň, Kerimiň, ýene bir gezek aýdýan, aşakda-da silkalar bar, instagram zatlaryndan belläp geçýändiris. Arkaýyn, arkaýyn, gorkman, gorkman agza bolup aktiwny bolubermeli. We gepleşigi halan bolsaňyz, dostuňyz bilen paýlaşyp, näme etmeli? Laýk basmaly. Laýk basmaly.
Elbetde.